Ftit taż-żmien ilu fil-programm tagħna konna ġejna għamilna żjara hawnhekk fil-Mużew Marittimu fil-Birgu. Dakinhar konna tajna daqqa t'għajn lejn il-perjodu Ingliż u l-importanza ta' Malta bħala nazzjon marittimu meta Malta kienet maħkuma mill-Gvern Ingliż. Però l-istorja ta' pajjiżna bħala nazzjon marittimu ma bdietx mal-wasla tal-Ingliżi, anzi tmur lura ħafna u ħafna snin, saħansitra minn żmien il-Feniċi.

Mill-fdalijiet arkeoloġiċi nafu li l-ewwel abitanti tal-gżejjer Maltin ġew bil-baħar minn Sqallija. Dan jagħmilhom nies li kienu kapaċi jinnavigaw u jbaħħru. Ħaġa evidenti oħra li dawn in-nies kienu kapaċi jbaħħru huwa l-fatt li fi żmien il-Preħistorja f'pajjiżna nsibu traċċi ta' ossidjana, xi ħaġa li ma tinstabx b'mod naturali f'Malta. Għalhekk dan juri li n-nies li kienu jgħixu fil-gżejjer Maltin Kienu jmorru jġibu l-ossidjana mill-gżejjer ta' Lipari, Pantalleria u anke minn Sqallija. Allura dawn in-nies kellhom għarfien ta' kif setgħu jinnavigaw fuq il-baħar u jsibu t-toroq lura lejn arthom. Barra minn hekk imbagħad naraw li fiż-żmien Puniku u fiż-żmien ir-Rumani pajjiżna kien importanti ħafna għall-kummerċ li kien qed isir fil-Mediterran. Biżżejjed insemmu li l-Feniċi kienu nies li kienu jivvjaġġaw fuq il-baħar u kienu jagħmlu ħafna negozji. U mill-portijiet ta' Malta daw sabuhom tajbin ħafna biex setgħu iwaqqfu ċentru ta' kummerċ fil-gżejjer tagħna. Waħda mill-fdalijiet importanti li nsibu tal-perjodu Puniku Ruman hija din l-ankra li hija l-ikbar ankra taċ-ċomb li qatt instabet tal-perjodu Ruman fl-ibħra tal-Mediterran. Din l-ankra meta tħares lejha tinduna l-kobor tagħha u għalhekk tista' timmaġina l-kobor tal-vapur li kien juża. Biżżejjed insemmilkom li din il-biċċa hija l-parti ta' fuq ta' dik l-ankra li nsibu warajja. Barra di instabu numru kbir ta' ankri oħra taċ-ċomb u anke ħafna anfori li juri li madwar Malta kienu jsiru ħafna nawfraġji ta' iċfna tal-perjodu Puniku li kienu qed ikunu jġorru ħafna materjal fil-Mediterran minn post għal ieħor. Fil-perjodi li ġew wara ż-Żmien Puniku, Malta xorta baqgħet importanti bħala art li kienet fin-nofs tal-Mediterran. Żejt insemmu li saru diversi battalji fl-inħawi ta' Malta, bħall-battalji li saru bejn il-Biżantini u l-Iżlamiċi, il-battalji li saru bejn l-Anguvini u n-Normanni u anke bejn l-Aragoniżi u l-Anguvini. Dawn kienu kollha battalji li ġew missielta fil-qalba tal-Mediterran u prattikament Malta kienet tinsab fin-nofs. Però il-gżejjer Maltin ħadu żvolta importanti ħafna bħala post marittimu fl-1530 meta l-gżejjer Maltin ingħataw lill-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwann. Fost l-iċfna li kellhom fil-flotta tagħhom il-Kavallieri ta' San Ġwann kellhom tnej partikolari, dik li nsejħulha l-karrakka. Illum il-ġurnata meta tgħid il-kelma karrakka tkun qed talludi għal xi karozza antika li jgħidulek qisha karrakka. Però fi żmien il-Kavallieri, l-kelma karrakka kienet talludi għall-aqwa żewġ bastimenti li kien hawn fil-Mediterran. Dawn iż-żewġ bastimenti kien jisimhom wieħed is-Santa Marija u l-ieħor is-Sant' Anna. Dawn kienu l-għira tal-qawwiet navali kollha li kien hawn fil-Mediterran. Sfortunatament, il-karrakka Santa Marija, sena wara li waslet f'Malta, kienet inqerdet kompletament meta ħa n-nar b'aċċident fuqha u jgħidu li l-kanuni tagħha bdew jisparaw bl-addoċċ, il-porvli li kien hemm fuqha sploda u allura kellhom jisparaw fuqha biex jerqquha. U din proprju werqquha faċċata t'hawnhekk fix-xatt tal-Isla. Iż-żmien imbagħad kienet saret oħra, però il-Gran Carraccas Sant' Anna baqgħet waħda mill-iktar vapuri importanti jew aħjar iċ-ċfna importanti li kellha l-Ordni ta' San Ġwann. Meta fi żmien il-Kruċjati twaqqfet l-Ordni ta' San Ġwann, l-għan prinċipali tagħha kien dak ospitaljer. Fil-fatt kienu jsejħulhom il-Kavallieri Ospitaljeri. Kienu jfejqu u jduru b'dawk il-pellegrini li kienu jmorru jduru l-Art Imqaddsa. Meta l-Ordni ġiet itturufnata mill-Art Imqaddsa u spiċċat l-ewwel fil-gżira ta' Ċipru u mbagħad fil-gżira ta' Rodi u eventwalment wara fil-gżira ta' Malta, l-Ordni bdiet tittrasforma ruħha minn ospidaljera għal qawwa navali u fil-fatt meta waslu f'pajjiżna kienu waħda mill-iktar qawwiet navali temuti fil-Mediterran kollu. Biex jagħmlu dan il-kavallieri ħtiġilhom li jibdew jgħallmu s-sengħa tal-baħar. Fil-fatt insibu skejjel ta' kadetti li fiha kienu jiġu anka nies minn madwar l-Ewropa kollha jitgħallmu. Dan il-ġifen li qed taraw quddiemi pereżempju huwa mudell li fuqu l-kadetti kienu jistudjaw is-snajja' kollha, hekk tħarsu lejh mill-viċin tindunaw li fih id-dettalji kollha li kien ikun fih ġifen normali. l-irbit, il-ħbula, il-partijiet tiegħu kollha, dan jiżżarma biex b'hekk il-kadetti setgħu jitgħallmu biċċa biċċa l-ġifen minn kif kien kompost. Barra minn hekk hawnhekk f'dal-mużew naraw ukoll xogħol ieħor li kien marbut mal-Ordni ta' San Ġwann, it-tarznara fejn kienu jibnu l-vapuri u anke jagħmlu l-manutenzjoni tagħhom bħal pereżempju it-tqalfit tal-vapuri, il-qiegħ tal-vapur, kif ukoll meta jinbena ġifen ġdid kif jitwaħħlu l-arbli tiegħu. Dan kien isir fl-inħawi tal-Maċina tal-Isla u hawnhekk fil-Mużew permezz ta' vetrini apposta naraw kif kien isir dan ix-xogħol ukoll. Hawnhekk f'dan il-mużew insibu diversi dokumenti, kwadri, għodod u affarijiet oħra li jtuna informazzjoni fuq l-attività marittima kollha li kienet tiżvolġi fi żmien il-Kavallieri f'pajjiżna. Però barra minn hekk insibu wkoll numru ta' mudelli li juri diversi galeri u anke l-gondla tal-Gran Mastru. Din il-gondla kienet tkun id-dgħajsa jew aħjar il-biċċa tal-baħar li kien jaqsam biha l-Gran Mastru mill-Kottonera, pereżempju, għal Belt Valletta. Kienet tkun dekorata u sabiħa ħafna u permezz ta' dawn il-mudelli hawn li għandna f'dawn il-vetrini nistgħu nifhmu kif kienet din il-gondla minn żmien għal żmien. Barra minn hekk hawnhekk insibu numru ta' kanuni wkoll li kienu jappartjenu il ċertu iċfna tal-kavallieri, ankri u ħafna affarijiet oħrajn li jagħtu l-istorja kollha ta' x'kien qed jiġri fl-attività marittima tal-Ordni ta' San Ġwann.

fejn in-nies fit-tnax ta' Frar jistgħu jiġu l-mużew u jaraw il-mużew differenti. Il-Mużew Marittimu ħa jiġi ħaj fejn ħa jkun hawn suldati ta' żmien il-Kavallieri, baħrin ta' żmien il-Kavallieri u dawn ikunu qegħdin jispjegaw u jdawru n-nies madwar il-mużew. Dawn ir-reenactors li ħa jkunu libsin uniformijiet tan-Navy tal-Ordni ta' San Ġwann Ħa jkunu qegħdin jispjegaw fuq l-armi, fuq l-ikel, fuq kif kien isir in-navigazzjoni fuq il-bastimenti ta' żmien il-kavallieri, fuq il-galeri u fuq ix-xwieni, kif ukoll ħa jkun hawn xi kursara ġewwa l-mużew jitkellmu fuq il-ħajja tal-kursara fi żmien il-kavallieri. Apparti dawn l-affarijiet ħa jkun hawn ħafna attivitajiet għat-tfal kif ukoll għall-kbar fejn ħa jkun hawn ehm, story telling fejn nkunu qegħdin nitkellmu fuq leġġendi, ħa jkun hawn leġġendi li għandhom ehm, affarijiet marittimi bħal leġġenda ta' San Dimitri, bħal leġġenda tal-Arusa tal-Mosta, ħa jkun hawn ukoll lezzjonijiet ta' xjenza tal-baħar kif jaħdmu l-bastimenti llum, il-buoyancy tal-bastimenti, ħa jkun hawn ukoll ehm, Lectures żgħar ħafna li jitkellmu fuq affarijiet partikolari li għandhom x'jaqsmu mal-baħar u l-istorja marittima ta' Malta.
Kif rajtu l-attività marittima tal-Kavallieri kienet waħda kbira. Però dan ma jfissirx li l-Maltin kienu jiddependu kollox fuq l-Ordni ta' San Ġwann għall-attività marittima tagħhom. Biżżejjed ngħidu li d-dgħajjes Maltin huma dgħajjes li jmorru lura saħansitra għal żmien il-Feniċi, kif tgħid it-tradizzjoni. Il-bastimenti tal-merkanzija Maltin kienu dawk li jissejħu l-ixpruniera li jeżistu diversi inċiżjonijiet tagħhom f'portijiet madwar il-Mediterran kollu. Barra minn hekk insibu wkoll il-famuża dgħajsa tal-Latini li hawn mudell tagħha sabiħ ferm hawnhekk li kienet id-dgħajsa li kienet iġġorr dak kollu li kien hemm bżonn bejn il-gżejjer Maltin, jiġifieri bejn Malta u Għawdex. Però nafu wkoll li kienet tivvjaġġa saħansitra sa Sqallija. Dawn il-mudelli hawnhekk ta' dawn id-dgħajjes Maltin juru li waqt u kontemporanju mal-iżvilupp marittimu li kien għaddej fi żmien il-Kavallieri, L-iżvilupp marittimu tal-gżejjer Maltin, jiġifieri d-dgħajjes tagħhom, kien għaddej ukoll, u naraw dgħajjes li jmorru lura ħafna fiż-żmien bħala forom u mudelli, u dgħajjes li għadhom jgħixu saħansitra magħna sal-ġurnata tal-lum. B'hekk ġejna fit-tmiem ta' din il-dawra oħra li għamilna f'dan il-mużew, il-Mużew Marittimu, li kif tafu jinsab ix-Xatt tal-Birgu, u tajna daqqa t'għajn lejn l-attività marittima madwar il-gżejjer tagħna.